Tenda kumbe nhlava hinkwavo va ku buti majuli celebrate ni sa mabambeni wo mabambeni ende mi ta bamba a ku vula mina yena a ya kwini a ku i tshama na n'wansati lowa laha vana va xikolo mi ti twini hinkwato leti va nga mi byela hi tona vana va xikolo hi tise hi mhaka ya n'wina laha ma ni twa musi kombela ku na mathicara ya n'wina mi ti twini va ti vulavula hinkwato hina hi to tatisa hi veka swo karhi hi nge tatisi hi za hi teka tintentente mani twa un'wana na un'wana a yingisa thicara wa yena lexi a n'wi dyondzisaka xoho namuntlha ma va vona vakulukumba lava nga laha ma va vona mos kulukumba loyi a nga yimala i yini loyi a nga tshama laha a hi refri na n'we mi ta kuma mintirho ya virefri n'we mi karhi mi hlayisa ntirho wa swikolo ma swi twa mi tlhela mi kuma mintirho ya madokodela lani wa hi tise hi timhaka ta n'wina mi tshika swilo swa ku swa ku swa ku tlotlota vatswari va n'wina na vona a va mi kombi komo mi hlayisa mi ya xikolweni mi vuya exikolweni va mi komba ku mi fanekele mi dyondza vana vona nina wa buti majulu ka a nga dyondzanga na english a ni tivi manito no yimbelela xichangani kwalo mi sukaka kona ya kwini mi ze mi twa ni khuluma english hi ku komba ku xikolo a ni dyondzanga mara ni wa malembe manitwa vatswari va mina a va ni hlayisa n'we ma ha ri na ma ha ri na ntokoto vatswari va n'wina va mi pfuna ku ri mi kota ku mi kota ku dyondza dyondzo ya mahlweni ma ni twa mona mina laya ni lo nyika hi xikwembu ku ri ni kota ku endla talente yeleya ni endlaku yona yena a ya kwihi wa ni tolovela celebrate hi mina nga ni toloveli a ni ngwendza mina ni ngwendza mina wa ni tolovela nga ni byela ku ni tshama na n'wansati loyi wena u ya kwini wa ni tolovela ni ta ku i nga ni toloveli namuntlha i ni vona hi nyama handle ka ku ni vona ka video handle ka ku ni vona ka foni namuntlha i ni vona nine nine wa ni vona loyi mama namuntlha wena u rivalanyana va le kuli bava aka xitakati vanhu va ka xitakati mi va va nga ni tivi nyama a mi ti a ma ni tiva hi tifoni nse mahemba va ni vona tifoni le ka thelevhixini oho a ni kumbexana mi ni vonanga oho namuntlha mi ni vona hi nyama ya straight na khensa va va tiva ta namuntlha ni ta hlangana vakulukumba lava ku ri mi kota ku ni vona na tindhuna a ndzi a ni nga ndzi ti xeweta na tihosi na na tikhanselara mane titsotsa mukhegula loyi i ri yena i tshama na n'wansati lowa laha yena ya kwini how are you going now a ku vula eka nga ni twi wa ni twa mos kumbe a wu ni twi i faneke i ni twa i faneke i ni twa kwalaho inga ni twa ni thinenda tinghoma sweswiyani ka mina a no va nqambi no va munhu un'wana wa ti-joks ntsena ma ni twa musa laya a no zama swin'wana mani wo ya mulungu kumbe munhu wa ntima na khensa na zamazama kakara huma lana a ni nga ni tshama ni n'wi vona a ni ta ni ta ku ni ya n'wineni ya n'wi vona ku hi mpfuka ni beburiwa ni ya sitava ni ya cina na zamazama mina ma ni twa musa mara ni wa malembe dzamadzama hi kona ni sungula ku n'wi vona la se loko a ni nga tangi la vanelemanxaniso loko a ni nga tangi la ka xitlakati musi ka ha ri ka dzumeri ka xitlakati sa eh, na me ni tshama ka midzumeri ni huma bambeni ende mi ta bamba hi ngoma leyi ni nga yi ba sweswi ni tlhe ni bale ya coming flash a ya kwini a ya kwini tlhe ni ta bale ya ni be tinharhu mhani ni twa mi a ni tirhi hi wena wa kwata a wu kwati a ni tirhi hi wena a wu swi kume kwini swilipi swa ku mina ni wini buti majoli i wini na leyi ni nga yi ba ya vinalo mhani ni twa musa mara hala tlhelo ni karhi ni tlanga mitlangu ya mina mhani ni twa musa ni khensa na vakulukumba ni vona yi dloko lexi ni nga yi dloko Khensani nkulu kumba loyi mina ni tisa cape tabricat i ra le bank manito e nyama ya straight handle ka ku ni vona fowunini mi ni twini a ni nge qhuvaqhuvi ngopfu hina van'wana hi swilema heyi a na byela ta mi tumbetela loko u yimayima kambirhi wo to i khome hi i khome a i khome masito kowe mavoko wa mlungu